Хәерле көннәр, мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз. Эфирда Әлмәттә әлбәттә тапшыру. Әлбәттә, ул Әлмәт шәһәрендә Мирза Каюмович Тахиров исемендәге беренче лицейда алып барыла. Һәм без бу подкастта лаеклы шәхесләр белән мәгариф, мәгърифәт, мәдәният һәм башка темаларга аралашабыз. Моңа кадәр әйтергә кирәк ки, безнең кунакларыбыз белән без гадәттә мәгариф турында сөйләшә идек, ә бүген исә тагын да кызыклы, үзенчәлекле иҗади темага аралашабыз. Бүгенге кунагыбыз безнең Рафаил Тухватуллин исемендәге премия лауреаты, Әлмә драма театры актрисасы Резида Хәйретдинова. Юху!
Йей!
Исәнмесез!
Исәнмесез, хәерле көннәр!
Хәерле көннәр!
Ничек хәлләрегез?
Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер. Сез инде чакыруга мин чаба-чаба килдем. Мин күрдем, иң матур күлмәкләрегезне киеп килгәнсез. Әлбәттә, әзерләнеп.
Йөгерә-йөгерә килдем. Язга чыктыгыз, яз сизеләме? Яз сизелә.
Ә менә ә, театр тарафларында ничегрәк сизелә ул? Я үзгәрешләр бармы, юкмы? Ә, репертуарда дисезме? Белмим, менә эчке яктан, рухи яктан яки Беләсезме, менә иҗат кешесе өчен э, эчке күңел халәте ул бик мөһим. Э, Миңа калса, ул иҗат кешесе өчен генә түгел инде, бар кеше өчен дә мөһимдер. Мгм. Э, Ләкин э, иҗат кешеләре без аны ничектер э, бик якын кабул итәбез һәм э, аның турында кычкырып әйтәбез дип әйтик инде ачык әйтәбез миңа калса ул һәрбер кешенең дә күңел халәте бар бит инде ул күңел булгач халәтсез була алмый сәхнәдән кычкырып әйтәсезме сез юк тормышта да тормышта тормышта да ничектер без ул әйберләргә бик теге шундый э, кайбер кеше э, хәтта менә без бит инде аралашабыз туганнар белән безнең бит инде э, гаиләдә бөтен кеше дә артист түгел алар безгә инде әзрәк теге ничек итеп йомшак итеп әйтергә сәеррәк кешеләргә караган кебек карыйлар дим инде теге әлбәттә барлык кешенең дә күңел халәте була ләкин алар аны кычкырып әйтмиләр ничектер һәрбер кешенең эчендә ә без аны кычкырып әйтәбез безнең кәеф булмаса безнең кәеф юк әгәр дә яз икән димәк ул яз кыш икән димәк ул кыш Ул безнең тышкы кыяфәтебезгә, йөзебезгә чыга, телебезгә чыга. Шуңа күрә күңел халәтеннән тора дип әйтәм инде. Димәк, менә сезонга карап сез төрлечә уйныйсыз. Кыш көне бер үк рольне бер бер төрле башкарасыз, а яз көне икенче төрле, шулай? Юк, юк, юк. Бу сәхнәгә кагылмый, бу эшкә кагылмый. Бу кешенең шәхсән үзенә генә кагыла. Син инде бирелгән ролеңне, ничек ул сиңа бирелгән, ничек син аны режиссер тарафыннан эшләгән, чыгарган, шулай уйныйсың да. Сәхнә артында инде анда үзеңнең халәтең инде. Минемчә, киресенчә әйтергә кирәк иде. Әйе, дип теге башка тамашачыларга мотивация булсын өчен, кызыксындыру өчен. Кыш көне дә килим, яз көне дә килим, бер кенә бер генә тапкыр мин моны карадым, инде башка бармыйм дигән. Юк, әлбәттә, э, һәрбер спектакль алар инде бер-берсенә ошаган булмыйлар. Һәрберсе аның, без бит инде э, тере, тере сәнгать, без кино түгел. Э, шуңа күрә алар безнең спектакльләр бер-берсенә һич тә ошамаган. Э, хәтта кайвакыт э, без бит бездә бит инде кешеләр кемдер сүзен онытырга мөмкин кемдер текстын онытырга мөмкин һәм э, шул нисбәттән чыгып шул халәттән чыгып ситуациядән дип әйтәм инде чыгып хәлләр гомумән бүтән якка китергә мөмкин спектакль барышында кемдер көлеп җибәрергә мөмкин кемдер сүзен онытырга мөмкин шуңа күрә төрле әлбәттә спектакльләр мин бераз гына аңлыйм чөнки мин теге үзешчән дип әйтим мәктәп Мәктәптә эшләгәч инде мәктәп сферасында, мәгариф сферасында, мәктәп сәхнәләрендә чыгыш ясадым, мәсәлән. Э, башка зуррак сәхнәләрдә дә чыгыш ясаганым бар. Болай үз үзешчән буларак, э, любитель, яратучы буларак бу һөнәрне. Әлбәттә, профессиональ актер түгел, э, буларга теләгән идем, ләкин бу инде башка тема. Сезнең спектакльләрегез, рольләрегез турында да әле сөйләшербез. Ә менә иң башлангычына гадәттә һәрбер кунакка мин ул сорауны бирәм. Сез кайда тудыгыз, тумышыгыз буенча кайдан, кайсы яклардан? Мин э, Мамадыш районы, Усәли дигән авылдан тумышым белән. Э, мин анда 11 э, сыйныфны тәмамлагач Үсәлидә үстегез.
Үсәлидә үстем, әйе.
11 э, сыйныфны тәмамлагач, Казанга, Казан театр училищесына ә, укырга керергә карар кылдым. Татар мәктәбендә.
Әйе, татар.
Авыл татар мәктәбе. Авылда, әйе, татарча.
Безнең урыс мәктәпләре юк иде ул вакытта, хәзер белмим, авылларда бит инде хәзер э, башкача. Гомумән мәктәпләр калдымы? Әйе, гомумән калды микән инде. Э, ләкин мин э, Казанга чыгып киткәндә керергә бик теләгән идем. Педагогический университетка. Шулаймыни?
Университетка, ләкин анда укытучыга түгел, Айдар Фәзрахмановның Җыр, вокал буенча анда Айдар Фәйзрахмановның кафедрасы бүлеге бар иде. Ул ал- алып Хәзер барган бармы идеме? икән? Җырлый гына тапшыру! Әйе, аның ул бит инде җыр һәм бию ансамбленең җитәкчесе, аның үзенең ансамбле. Мин анда бардым, э, ул мине алам, кил диде. Э, Мин аңа җыр... Без инде ул вакытта авыл баласы, авылдан гына бит инде Әйе. турыдан-туры берни ди- әзерлексез, музыка Шәһәр каласы, авыл баласы. музыка мәктәпләре юк, э, бернинди анда теге авылда э, апаларның җыр түгәрәгеннән генә чыгып киткән балалар. Ләкин ничектер э, ул мине алды, алам кил диде. Минем әти, э, әти минем бик э, ничек дип әйтәм, шундый төпле кеше. Ул үзе дә үзешчән музыкант, баянда бик яхшы уйный, үзлегеннән өйрәнеп инде, ләкин ул профессиясе буенча иҗат кешесе түгел. Ул миңа әйтте, Син җырчы була алмыйсың. Синең җырчы булырлык тавышың юк. Ләкин синең тавышың бар. Шулай дип әйттем. Әйе.
Э, син аны ача алмаячаксың, чөнки синең җырчы булырлык, менә чыгып җыр белән генә э, алдырырлык тамашачыны, андый тавышың юк. Ләкин син спектакльләрдә бик яхшы җырчы актриса буласың. Әйдә син театр училищесына барып кара дип. Ул аны каян белгәндер? Казанда ул бит инде театр мәктәбе бердән бер гомумән Татарстанда бердән бер э, театр мәктәбе Э, Казан театр училищесы бүтән юк. Э, бар э, Казан мәдәният һәм сәнгать институты, ләкин ул артистларны, актерларны әзерләми. Анда җырчылар, эстрада, тагын нәрсәдер бүлекләргә бүленгән. Казандагы менә театр училищесы ул бердән-бер мәктәп. Шуңа күрә ул ничектер мине бик кыстады инде. Ни, кайдан чыгып әйткәндер ул аны. Менә мин шунда бардым һәм э, әзерләнеп тә бармаган идем. Мин э, кем җыясын, курсны кем җыясын да белеп бармаган идем. Э, анда аннары гына мин аны белдем. Кешеләр теге мәктәпне бетергәч, бер ел каядыр эшләп торучылар да булган, нәкъ тә менә Илдар Хайруллин курсына эләгер өчен. Мин ничектер шулай туры килде инде менә бардым. Анда өч тур узырга кирәк иде. Имтиханнарны тапшырдым. Илдар абый да мине алды. театр училищесына. Шуннан соң мин инде Айдар абыйга бармадым. Ләкин э, мин Илдар абыйга бер ярты ел укыгач Айдар абый сәлам безне карасагыз әйе менә бу ис танышмы сезгә мине хәтерләмидер дә э, ярты ел укыгач мин э, Илдар абыйга әйттем. Мин әйтәм, ярыймы мин беренче курсны укыгач бит инде хәзер әзме күпме мин аңлыйм. Театр училищесында хәзер өйрәндем бит. Ярыймы мин читтән торып э, Айдар абыйга барам. укырга дип шиктән торып укырга сез ул вакытта казанда идегез әйе казанда инде мин бер ел менә ярты ел укыгач театр училищесында мин әйттем инде мин әйтәм бу беренче курсны мин укып бетергәч ярыймы мин э, тагын укырга керәм дип ул миңа юк диде э, сиңа сайларга кирәк э, әгәр дә син анда китәсең килә икән монда китәсең бер кеше бер юлы ике профессиядә эшли дә алмый укый да алмый

Кол ясый менә, кол. Син бер кая китә алмыйсың. Яхшы мәгънәдә инде, теге Алланың колы кебек. Юк, ну Әйе, бәлки. Уңай мәгънәдә әйтәбез. Уңай мәгънәдә, әйе.
Син үзеңне театрга багышлыйсың икән, багышлыйсың дигән сүз. Ул туры мәгънәсендә ул сүз теге ниндидер канатлы сүзләр түгел. Хезмәтчесе.
Әйтәләр бит театрда хезмәт итәм диләр. Менә, әйе, ул бик дөрес сүзләр. Без теге ниндидер читтән караганда бизәнеп, ясанып, менә бүген дә әйтәсез бит, матур күлмәгемне киеп килдем сезнең яныңызга. Шулайдыр кебек инде. Ләкин мин менә монда килсен өчен, килә алсын өчен, минем нәрсәләр эшләгәнем, ул әлбәттә минем артта, һәм ул турыда берәү дә белми. Юк, шәл мин белмим. Мин болай алдыгыз да килдегез дип уйлаган идем. Йокыдан тордым да, сезнең янга килдем дип уйлыйсыз инде сез. Бүген репетицияләрдә юк, буш вакытыгыз шуңа күрә теге китап уку урынына монда килдегез. Әйе, әйе, шулайдыр.
Яхшы. Менә монда шундый кызыклы фикерләр әйттегез. Ә, гүя минем өчен каршылыклы да кебек алар. Беренчесе әтиегезнең фикере, икенчесе укытучы, укытучы, укытучы фикере. Һәм икесе дә сезнең, белмим, ил, ил бугазыгыздан теге тоткан кебек ил, илхамыгызны сүндергән сүзләр әйтте сыман тоела миңа. Башта менә әтиегез икенче төрле әйтсә, син спектакльдә уйный алмыйсың, син бик матур җырлыйсың дисә, сезнең тормышыгыз икенче төрле икенче якка кереп икенче якка кереп китәр иде әлбәттә әйе икенче якка кереп киткән булыр иде мин ничек дип әйтим ул вакытта әтине тыңлавыма тыңлаганыма үкенмим мин киресенчә аллаһ тәгаләгә рәхмәтле мин әйтәм ничек менә шулай миңа әти аша әти бит инде ул Шәһәр кешесе түгел үзе дә, ул бит инде театр училищесында укымаган, ул аны белми дә бит инде, дип уйлый идем мин. Ул бит инде аны, бәлки, белешкәндер, кемнәрдәндер сорашкандыр, мин инде ул вакытта бала, аңламаганмындыр да. Ләкин ничектер менә Аллаһ Тәгалә шулай юлын тапкан, миңа әти аша дөрес юл күрсәткән дип саныйм инде мин. Илдар абый да, Илдар абый Э, хәтта безнең булды беренче курсны тәмамлагач анда безнең бер ике кыз бар иде э, берсе саның укытучы укый иде мин хәзер э, әйтә алмыйм ул пед университетта укыды микән каядыр укырга кергән иде әйтмичә инде илдар абый ул турыда белмичә икенче кызыбыз бар иде тоже ниндидер институтта укый иде ул да ул аларның икесендә беренче курсны тәмамлауга Ул алар белән саубуллашты. Э, мин сез китәсез, чөнки сез башка профессия сайлагансыз инде, диде. Һәм профессиягызга э, тугры калырыгыз. Э, ул гомумән теге ачуланып түгел, аларны шулай матур гына. Алар әлбәттә инде анда күз яшьләре түктеләр инде. Инде, әлбәттә, ул бер сәбәпсез кебек бит инде болай караганда. Алар, алар хакыйкый менә дөрестән дә күз яшьләре түктеләрме, уйнадылармы? Алар бит актерлык курсына инде беренче курсны тәмамлаганнар иде ул вакытта әле без э, теге әйтәләр бит театр училищесында шундый гыйбарә йөри э, беренче курска укырга кергәндә без барыбыз да халык артистлары инде э, барыбыз да шундый бөекләр икенче курста инде әкренләп төшә барасың төшә барасың аннан инде дүртенче курсны тәмамлап театрга эшкә килгәч Гомумән инде бернинди теге яраксыз, бер үзеңне шундый итеп хис итәсең теге. Беренче тапкыр зур сәхнәгә чыгып басасың бит. Һәм син кая карарга белмисең, кемгә барып бәрелергә белмисең. Ул теге беренче курстагы халык артисты әллә кая юк була инде ул. Әй, әй, сез әйткән сыман теге халык артисты, селеба дип әйтәләр хәзер. Менә шундый градация буенча гомумән аска төшәсез. Аска. Ә берничә дистә ел эшләгәс, гомумән кол дип әйттегез. Сезнең сүзегез бу, мин мин әйтмәдем моны. Әй, нәкъ шулай, нәкъ шулай, дөрес. Бик кызык.
Әлбәттә, әтиегез турында начар сүз әйтмим. Э, дөрестән дә, бәлки Аллаһ Тәгаләнең вәхие шулай иңдергәндер ул сүзләрне. Ул бит эксперт комиссия әгъзасы түгел, менә шундый э, югары фикерләр әйтергә. Ләкин әти кешеләр теге чын барлыгын әйтә инде. Ничек бар, шулай әйтәләр. Шулай, әйе. Ярый.
Э, менә сезнең актерлыкка юнәлешегез, кызыксынуыгыз кайчан башланды? Нинди сүзләрдән соң яки нинди китаплардан соң, фильмнардан соң, белмим. Беләсеңме, ул ничектер менә авыл баласына яңадан кабатлап әйтәм, ниндидер мин актриса булам дигән фикер миндә беркайчан да булмады. Мин хәтта үземнең ничек театрга килеп эләккәнемне, театр училищесына дип әйтик инде, менә мин әйттем бит әти аша дип инде. Ул Ул кушканга гына мин анда кергәнмендер, барганмындыр. Теге ниндидер миндә андый хыял. Гомумән, мин укытучы, укытучы буласым килде минем. Укытучы ну, ләкин мин җырлагач, э, табигатьтән миңа тавыш бирелгән, мин җырлагач, э, мин инде барыбер дә э, укытучы ук булып җитә алмасам да, менә шул педагогический университетка кереп, бәлки инде шул тирәдә буталып йөрермен укытучылар тирәсендә дип уйлаганмындыр инде үземне. Теге җырчы булыкка укырга керсәм дә. ничектер менә артист булам дигән хыял менә әйтәләр бит мин гомер буе бала чактан теге хыялландым юк мин хыялланмадым артист булырга мин я журналист я укытучы булырга э, теләдем хыялланмадым теләдем мин гомумән җир кешесе Гомумән, мин теге каядыр очып, һаваларда алай йөри торган кеше түгел һәм театр да минем өчен иң беренче чиратта ул минем эшем, эшем генә. Мин теге эш буларак кабул итәсез. Эш буларак, әйе, һәм үземнең расписаниене төзегәндә дә мин төзим. Аха, мин эштә икән. Ой, бу бит инде минем хыялым. Мин бит инде хәзер монда чыгам да сәхнәгә. Э, миңа кырыйдагылар тик кенә торып торыгыз әле. анда теге өйдәгеләр мин бит әле гаилә кешесе теге мин анда спектакль роль чыгарам мине борчымагыз дип теге әйе мин хыял йортыма барам юк андый әйберләр миндә юк мин э, әгәр дә мин спектакль чыгарам икән һәм мин төнге икегә өчкә кадәр минем репетиция икән мин э, өйдәгеләргә шундый э, җирлек тудырам, э, алар хәтта минем өйдә юк икәнемне сизмәслек иттереп, мин бернинди проблема да ясамыйм. Ә менә укытучылык белән кызыксынуыгыз кайчан башланды? Сезнең династиягездә бармы укытучылар гаиләгездә? Юк, безнең гаиләдә укытучылар юк. Э, ләкин минем бабам Э, ул э, сугышта булган бөек ватан сугышында ләкин менә сугышка киткәнче Ул бик теләгән инде укытучы булырга, шәһәргә китергә һәм укытучы булырга. Э, ул вакытта бит инде укый, яза белүгән кеше бик сирәк, сирәгрәк күренеш булган бит инде, хәзерге кебек түгел. Ләкин менә мин хәтерлим, мин мәктәптә укыганда э, минем дәресләрне э, әзерләргә гел бабай миңа ярдәм итә иде. Аның шундый матур иде язуы, хәтта мин аның миңа теге черновикларны, менә бу караламаларны миңа ул язып биргән иншалар анда ул миңа язып бирә иде инде. Ул вакыттагы кеше өчен ул шундый белемле булган, мин аны хәзер генә аңлыйм. Теге гадәттә бит әбиләр, бабайлар инде инша язып утырмыйлар, ул вакыттагылар, хәзергеләр турында әйтмим инде. Ул аның теләге булган, ләкин аны менә сугышка алганнар. 17 яшендә аңа 18 яшь тулган дип документ ясатканнар да, аны сугышка алып киткәннәр. Сугыштан кайткач инде ул яңадан инде анда бармаган. Ләкин ул аның менә ниндидер бер теләге, хыялы булып калгандыр дип уйлыйм инде мин һәм бик үкенәм. Э, бабай белән күбрәк сөйләшмәвемә без инде теге балалык белән э, мин инде кайвакыт бетермибез әйе әтигә дә шул әнигә дә әйтәм инде мин әйтәм нишләп сез алардан да мин сорыйм алар әйтә и кем белсен инде аны кем сөйләшеп утырган инде аны ничек инде мин әйтәм сез шулай әтиегез әниегез турында теге ничек сорашмадыгыз нишләп инде безгә э, теге менә бабаң белән сөйләш без бит инде хәзер гомумән сөйләшү ягындагы чор Теге сөйләшергә кирәк, аралашырга кирәк дигән. Әйе, әйе. Вакыттагы кешеләр бит инде ябык, ябыграк безнең балачак. Кызык.
Менә бу хыялыгыз тормышка ашты дип беләм. Соңгы арада гына бай. Аның турында бер сүз, бер ике сүз әйтә алмасызмы? Мин, әйе, менә мин 5 ел элек безнең шундый, ничек дип әйтим, Шундый безгә тәкъдим дип тәкъдим итте директор. Безнең театрыбызның директоры, без бит инде театр училищесы ул ничек нинди белем дип атала инде ул? Урта белем. Урта белем, һөнәри белем. Әйе дип атала. Һөнәри белем генә, ә югары белем юк безнең күп кешедә, чөнки күп артистларда. Чөнки театр училищесы гына бит. Шуннан күбесе инде мәдәният һәм сәнгать институтына читтән торып укырга керә башладылар. икәү китәләр, өчәү китәләр. Мин инде уйладым да, мин әйтәм, мин бит бу бит инде нәкъ шул ук белем. Мин бит инде укыдым. Нәкъ шул ук. Хәзер мин 5 ел тагын нәкъ шул укка укыйм инде, укыйм инде мин. Шунда мин уйладым да, туктале, мин әйтәм, мин бит укытучы буласы килгән хыялым бар. Кем белгән, бәлки мин кайчан да булса театрдан күчермен берәр мәктәпкә, белмим. Шуңа күрә ул минем бит эчтә каядыр яши. Шуңа күрә мин э, уйладым Казанга педагогик университетка укырга керергә дип, укытучылыкка, филология бүлегенә дип уйладым инде. Шуннан әлеге дә баягы бу гаилә кешесе булу мине тагын ничек тоткарлады. Тоткарлады, әйе, теге чабуымнан тартты дип әйтим инде. Мин инде Чаллы миңа якынрак дигән фикергә килдем. Кайтып йөрергә дә уңайлырак, теге бер айга китеп, каядыр минем яшәп ятырга андый мөмкинлекләрем юк бүгенге көндә, гел бөтенләй инде кайтмыйча дип әйтәм. Казан ераграк, шуңа күрә мин Чаллыга, э, Чаллыда, э, Чаллы дәүләт педагогик университетына укырга кердем. Бүгенге көндә мин анда бишенче курста укыйм. Әле дә укыйсыз?
Әйе, менә бишенче э, курста мин быел, бишенче курсны тәмамлыйм, Алла бирсә. Э, татар теле, әдәбият һәм рус теле белгечлеге Әйе. буенча укытучы булып Әйе. эшли алачаксыз. Әйе, Алла бирсә.
Әйе, практика узасызмы 5нче курста? Бармы андый? Беренче курстан бирле.
Беренче курстан? Курс саен икешәр практика. Мин татар гимназиясендә практика узам, әйе. Безнең мәктәп, безнең шәһәрдә. Әлмәттә, беренче татар гимназиясендә, әйе. Шә, бик кызык инде балалар теләп киләләр дә ул дәрес. Фирүзә
Фирүзә Заитовна инде мине, сез бит инде хәзер укыта аласыз, бәлки сез үзегезне сынап карарсыз. Дип әйтә, мин бик теләп анда барыр идем, ләкин ул шундый серьезный, бик ничек дип әйтим, эш. Эш туктагыз әле минем әле репетиция, мин дәрескә килмим бүген дип әйтеп ә, булмый. Шуңа күрә мин инде э, ирем белән дә без сөйләшәбез. Минем елдан ел менә шундый теләгем арта. Кайвакыт репетицияләр моментында без бит эмоциональный кешеләр. Минем э, яшь барган саен Ул эмоцияләр ничектер басыла да дип әйтмәс идем. Мин аларга бик мөһим карый башладым. Ни өчен миңа, мәсәлән, кемдер үзенең эмоциясенә бирелеп китеп, менә репетиция моментында вакытларында инде режиссерлар инде. Ни өчен әле миңа ул ниндидер әйтергә тиеш, ни өчен ул миңа кычкырырга тиеш. Мин бит инде, мин бит монда беренче ел гына түгел. Әйе, мин бит инде хәзер зур кеше. Юк, юк, әлбәттә, бу аның белән бәйле түгел. Бу минем ниндидер эшке халәтем, минем теге кем беләндер әйткәләшәсем дә килми, нәрсәдер аңлатасым да килми. Бәлки миңа чыннан да күчергәдер бүтән сферага дигән уйлар миңа еш килә. Әлбәттә, мин аны хәзер үк эшли аламдыр дип әйтә алмыйм, чөнки минем э, театр белән минем бик күп әйбер бәйле. Мин актриса буларак кына түгел, э, бик күп сценарийлар язам, пьесалар язам, э, күп юбилейлар, кичәләр эшлим режиссер буларак. Э, мин э, хәтта актриса булуым минем әзрәк арттарактыр да әле драматург һәм сценарист алдарактыр минем ул эшем дип әйтәм инде театрда шуңа күрә мин әле э, театрдан китергә әзер түгел Әйе, һәм сез ашыкмагыз да ул мәктәпкә барырга, чөнки безнең мәктәбебездә бар. Һәм мин уйладым, без кызыклы роль теге сценарист буларак педагог организатор дигән теге өстәмә ниндидер вазифа шулай алай да мөмкин әйе алай эшләргә мөмкин чөнки без мәсәлән сезнең сценарий буенча мәктәптә бәйрәмнәр уздыра алабыз нәүрүз якынлаша мәсәлән сабан туе бар менә бу традицион бәйрәмнәрне гадәттән тыш кызыклы иттереп мәсәлән үзебез укытучылар әти әниләр бар шундый уйнарга теләк белдерүче алар белән бергә уйнап күрсәтеп балалар белән бергә шундый кызыклы чаралар куя алабыз. Сез мине бик кызыктырдыгыз.
Әйе, ул дөрестән сөйләшәбез аннары. Яхшы. Бик кызык. Хәзерге вакытта Чаллы пед университетында укыйсыз. Әйе. Укытучылыкка юнәлешегез аңлашылды. 2011 елда сез Көллияткә укырга кердегезме? Юк, 2011 елда мин инде тәмамлап, эшкә. монда эшкә килдем, Әлмәт театрына. Әлмәткә. Менә ничек Әлмәткә эләктегез? Сез бит Казанда укыдыгыз. Ни өчен Казанда калмадыгыз? Кеше бит инде баш калага баргач, аннан китәсе килми. Ки, кабат кечкенә шәһәргә ни өчен күченеп килдегез? Әлмәт Э, беренчедән ни өчен әлмәт не инде теге баштан ук безнең инде планга куелган дип әйтим мин дә әлмәткә курсыбыз белән чөнки безне әлмәт театры э, татарчасы ничек була микән аның целевая группа әлмәт театры өчен дип махсус безне җыйдылар э, юллама белән җибәрәләр юллама белән әйе шулай дип аталадыр инде һәм әлмәт театры безнең директорыбыз безнең фәридә пакисовна ул безнең һәрбер Менә һәр ни безгә, спектакль безгә, һәрбер күрсәткән беренче курстан бирле йөрде. Алар киләләр иде. Карыйлар иде, кызыксыналар иде. Инде үзләренә артистларны сайлап алып, менә шул безгә кайтса, бу безгә әлбәттә. Әйе, әйе. Фотография шулайрак. Шулайрак булган. Алар инде безне чакырдылар. Ләкин Шулай да минем Казанда калу теләгем бар иде. Ул минем инде, әлбәттә, шәхси мәсьәләләр белән хәзер инде аны сөйләсәң буладыр инде, ул бик сер түгел инде. Мин кияүгә чыгарга тиеш идем. Кияүгә чыгып, Казанда калырга. Әйе, безнең инде туй көннәре билгеле иде, кияүгә чыгарга дип мин инде әзерләнеп йөргәндә, минем инде нәрсә дип әйтим, булачак ирем дигән кешем, ул Ярар, ну, театрда мин, э, ул миңа баштан ук әйтте, укыгач, инде дүрт ел бит инде әз вакыт түгел, әлбәттә, сиңа эшләп карарга кирәк, теге театр ул нәрсә икәнен белмичә ярамый бит. Э, ләкин театрда эшләмисең, ну, театр хатын-кыз профессиясе түгел, дим инде. Ультиматум куйды. Ультиматум дип тә әйтмим. Ул вакытта мин инде яшьлегем белән бәлки аңа ярар да дигәнмендер инде. Һәм э, Аны да төрлечә әйтергә була.
Ярар, э, сиңа ярар дим дә үземчә эшлим әйме. Э, һәм мин э, алайда Казанда калгач инде ниндидер театрда эшләргә кирәк дигәч, мин киттем Яшь тамашачылар театрына, Кариев, Габдулла Кариев исемендәге әйе. Һәм анда ул вакытта Роберт абый Муртазин эшли иде директор булып. Ул мине алам, телефоннан без аңа аның номерын миңа бирделәр. Кил, килеп кара, сөйләшик. Барсы да сезне алырга теләк белдергән. Юк, юк, бик алай теләк белдермәдек, теләкләр белдермәдек. Аңа барып җитешмәдек. Кил диде. Шуннан мин ул театрга кергәндә, менә тагын да инде мин бу Аллаһ Тәгаләнең эшедер дим. Чөнки ул театрга кергәндә ишектән бер актриса кыз чыгып килә иде. Мин керәм, ул чыгып килә. Без аның белән таныш, чөнки ул да театр училищесында укыган иде. Ә ул инде анда бер-ике ел эшләгән иде, ялгышмасам. Ә, Ой, нишләп йөрисең әле, ни, менә әйтәм, ни эшкә. Шунда ул миңа әйтте, ну, синең миңа калса, безнең театрга алмаячаклар, ди инде. Бездә мондый э, актрисалар бик күп, һәм алар барысы да эшсез утыралар. Э, теге конкурент буларак күргәндер ул сезне вакытта. Һәм мин нәрсә эшләдем?
Битенә төкердегез. Юк.
Я, әйе шул, дөрес әйтә дидем дә, кереп тормыйча борылып кайтып киттем. Хәзер Мин укый аңа алмыйсызмы? ышанып, юк, Юкмы? юк, беләсезме, юк.
Бу, мин аны менә шулай хәзер уйлыйм да, күпме берләрен искә төшерәм дә, шулай кабул итәм. Әйтәм, Аллаһ Тәгалә бу кызны шулай. Мин хәзер дә әле үзем белән менә көрәшәм, мин кешеләргә бик нык ышанам. Менә миңа берәр кеше әйтә икән, эй, анда барып йөрмә, шулаймы, ярар, теге, мин юк, мин юкка кеше миңа ниндидер сүз әйтәдер дип уйламыйм. Менә ничек инде кеше ниндидер үзенең мәнфәгатьләрен кайгыртып, кешегә ниндидер киңәш бирергә мөмкин. Менә мин уларны гомумән аңламыйм. Ничек кеше, минем ул үземдә булмагач инде бәлки. Шуңа күрә мин аңа ышанып кайтып киттем һәм бармадым. Э, һәм безнең э, егетләр Динар Хөснетдинов, Айрат Мифтахов, Раушан Мөхәммәтҗанов, Илшат Агиев һәм Айгел Герфанова исемле кыз, алар Әлмәткә җыенганнар иде. Мин инде... Сез бергә Казанда укыдыгыз булып чыга? Әйе, бер э, курсташларбыз, барыбыз бергә. Шуннан мин инде бик сөенеп, ярар, безнекеләр Әлмәткә баралар. Миңа бит инде бер ай гына эшләп карарга, кияүгә чыкканчы гына. Мин э, сезгә ияреп барыйм әле. Киттем алар белән Әлмәткә. Һәм безне монда э, бик яхшы каршы алдылар. Фәрдә Байсовна, Ильяс Гәрәевич, режиссер. Миңа ошап китте монда, кыска, кыскасын әйткәндә, кыскача гына. Шуннан әле бер э, шаярып кына әйтәм, безнең Илшат Агиев дигән артистыбыз э, мәрхүм юл хәләкәтендә вафат булды. Кызганычка каршы моннан 5 ел элек курсташыбыз бик яхшы артист иде, искә алмаган бер көнебез дә юк. Э, Илшат ул шундый күңелле кеше, ул Башкириядән, ул безнең арада теге шундый Аның дидем менә бер проблемасы да юктыр кебек инде. Ул теге шундый иң авыр вакытта да кычкырып көлеп җибәрә. Теге кайвакыт ачуын да китерә иде инде. Җүләр кебек көлеп утырасың дип без аны инде гел ачулана идек. Шуннан ул килде дә без э, шулай җыелыштык Фәрдә Багизовна кабинетында. Э, берәр ай эшләгәч инде без ничектер без үзебезне бәлки шулай бик иркен тотканбыздыр инде теге без инде йолдызлар бит инде монда килеп төштек казаннан әлмәткә бәлки шулай провинция бәлки үзебезне шулай тотканбыздыр э, без инде күрәсең кемнеңдер әзрәк инде безнең белән сөйләшеп алырга кирәк булгандыр инде э, шуннан илшат шулай Торып басты да мәрхүм кем? И вообще, и вообще без китеп барырга да можем. Безне үпкәләтсәгез дигән иде. Шунда Ильяс Горевич, безнең режиссер, эй балакайларым бер икегезне үзем дә кире җибәрер идем әле диде шәп әйткән менә шул истә калды минем һәм шул сүз минем һаман да теге кайбер вакытны менә яшьләр киләләр бит театрга үзләренә килгәч тәзрәк инде ул берәр ай шулай булып ала теге йолдызлык әйе сезгә булгандыр бу теге шок теге хәзер әйтәләр бит вот это поворот дип да шулай әйтәсе килә менә ильяс горечный сүзен кайберләренә үзем дә кире җибәрер идем әле дип төрле шулай шундый ситуацияләр була инде Шул, мин сезнең сорауга җавап бирдем, әллә кайларга кереп киттем. Әйе, мин дә, минем дә фикерем чуалды. Әйе. Андый кызыклы хәлләр булгандыр инде. Э, бик күп сезнең эшләү дәверендә. Без башта башлаган идек бу э, укытучылык һөнәреннән, актерлык һөнәренә килеп җиттек һәм Әлмәткә юлыгыз сезнең Э, әлмәткә юлым менә шул э, әлмәт театры чакыруы бер айга килдегез бер айга килдем дә э, безнең аннары гастрольләр әле без хәзер стационарда күп уйныйбыз гастрольләргә бик йөрмибез хәзер ә ул вакытта без стационар ничек ул мин теге хастаханә турында гына юк шулай хастаханә кебегрәк инде юк сәхнәдә генә уйныйбыз Ә, Бинада мгм. гына гастрольләргә йөрмибез. Локаль була.
Әйе.
Э, Шуңа э, бик күп иде ул вакытта гастрольләр. Минем китте гастрольләр, без яшьләрнең инде теге гаиләсе юк, А, гаилә мгм. бар. Шулай бик күп спектакльләр китте, рольләр китте. Без инде бөтенебез җыелабызчып китәбез күңелле. Гастрольләргә кая, кайсы якларга бара идегез? Барасыз хәзер дә. Хәзер бик еш бармыйбыз, Мгм. э, бик еш булмый. Һәр бер театрның үз эше, үз репертуары, һәм тамашачы да бәлки җитә торгандыр инде. Ул вакытта без инде бик еш йөри идек Башкирия якларына, анда бит инде күршеләр. Шуңа авылларына һәрбер менә һәрбер артистның авылына ясыйлар иде, шулай төп рольдә уйнаган спектаклен, шулай кунак итеп алып кайталар иде. Мамадышта бик еш була идек. Кукмара, Мамадыш гастрольләрен һәрвакыт берләштерәләр иде, чөнки Туган якларга.

Э, сүрелде минем теге кияүгә чыгасы килми башлады кияү турында онытылды э, кияү онытылды дип әйтим инде ничектер кияү онытылмады инде аның менә кияүгә чыгу теләге ничектер нишләп мин кияүгә чыгам сүрелде миңа егерме бер яшь теге нишләп әле мин кияүгә чыгарга тиеш мине бит инде беркем дә мәҗбүр итми Менә шуннан И мин вообще, мин хәзер монда йолдыз булдым.
Әйе, и Ә вообще. Кем булам мин анда Казанда, шулай Ну, кайткач. шулай. Шуннан инде мин аңа әйттем, э, ул инде әле безнең анда э, ул үзе күпмедер вакытлар килеп йөрде, бәлки Әлмәткә күченергә дигән. Аннан соң инде м, каяндыр Илсур килеп чыкты. Илсур Бу Хәйретдинов. сезнең Әйе. иптәшегез. Әйе, ул артист, Татарстанның атказанган артисты, э, минем иптәшем. Ничектер шулай ул килеп чыкты да инде. шулай килеп чыкты. Шул. Һәм сез инде хәзер аның белән бергә? Без аның белән бергә менә 10 ел. Балаларыгыз бар?
Әйе, ике балабыз бар, улыбыз Ризван һәм кызыбыз Хәят.
Хәтерләвемчә, сезнең балагызның берсе дә театрда уйнамый.
Икесе дә уйныйлар, әйе. Икесе дә уйныймы? Әйе, Ризван безнең 4 э, сыйныфта укый. Хәят әле бакчада йөри, менә 1 сыйныфка бара быел. Э, Динар беренче тапкыр Юк, ялгышмасам, беренче тапкыр Динар түгел, э, Айдар Җаббаров ат карак спектаклендә Әйе, алган мин иде булдым Русланны.
ат карагында, миңа бик ошады. Әйе, менә Айдар аны алды. Айдар аны күреп, э, төп геройга ошатып, ул аны гомумән төп геройның э, улы дип уйлаган башта. Теге Ага. Ризваннан сораган да инде әтиеңнең Мгм. исеме Илмир түгелме, Илмир Нургалиев түгелме дип, ул инде юк. Дигәч, э, ни, кара ди, ул мин безгә килеп инде, сез рөхсәт итсәгез, мин аны алыр идем, ул шундый ошаган төп геройга, кечкенә вакытын бәлки уйнар дип инде. Ул шулай кереп китте, аннары э, театрның юбилеен, менә 80 еллыгын Ризван алып барды, Динар Хуснудинов белән икесе алып бардылар. Шәп. Әйе, һәм монда инде беләсезме, аларның катнашулары э, нидән дә торадыр, телне белүдән, теге татар телен. Әйе, менә шуны сорамакчы идем.
Татар телендә ничек камил сөйләшәме? Камил сөйләшәләр, икесе дә әйе. Иманым камил, камил сөйләшә. Иманым
Иманым камил булмаса да, камил сөйләшәләр, э, күпмегә э, сөйләшерләр, чөнки э, минем генә көчем җитми, шундый хәтле темплар белән үзгәрә менә шушы дөнья әйе урысчага дип әйтим инде кечкенәсе бигрәк тә олысында әле ничектер төпле аның татар теле ул менә менә шулай сөйләшеп татар гимназиясенә йөриләр укырга Әйе, татар гимназиясендә укый. Әйе. Ә менә кечкенәсе, э, ул инде аның кайвакытны мин аны сөйләм, син бит мишәр түгел, нигә мишәрчә сөйләшәсең? Ул татарча сөйләшә, ләкин аның хәрефләре, кайберләре менә дөрес түгел инде. Мин менә көрәшәм аның белән. Белмим, мин дә күпкә чыдамамдыр дип уйлыйм. Ә нәрсәсе дөрес түгел аның? Һәм ни өчен алай килеп чыга теге? Русча белән бутыймы? Ул русча, аның акцент. Ә ничә яшь аны?
6. Үзгәрәчәк әле. Дип уйлыйсызмы?
Әйе, әлбәттә.
Аның сөйләшүе яхшы менә хәзер ул сез аңа бик каты басым ясамагыз. Сөйләшүне дәвам итегез. Ничек бар шулай сөйләшә, аның теле шомарачак. Ә, мин инде әллә мин әйтәм бу хәл шулай булгач, шулай кала, акцент белән кала. Ничә әйтсә сөйләшә. Юк, алай юк түгел, менә к хәрефләрен инде к менә теге урысча инде. Әти. Әтика, әйе, менә шулай. Әтика бик. Әйе, менә шулай берләр. Шулай берләр әзрәк минем ачуымны китерә инде, әтик бар. Этика дигән сүзләр юк дип, мин аның белән инде ничек инде юк, мин, мин аны каяндыр ишеттем бит инде, ди, мин аны бит инде үзем уйлап чыгармадым, әле ул шулай. Аңлаенча ул.
Нитеп әйтә. Вакыты белән. Менә бераз теге фикеремне тагын чуалмады, искә төшереп гастрольләр турында. Сез хәзер елга ничә тапкыр гастрольгә барасыз? Бер ике тапкырмы? Әле ике тапкыр булса. Без менә хәзер яңадан Уфага җыенабыз гастрольләргә. Апрель аенда Ике тапкыр без анда барабыз. Э, спектакльләр күп булгач, булу сәбәпле ике тапкыр без анда барачакбыз. Э, һәм әлбәттә без хәзерге гастрольләргә ниндидер Э, борчылып, дулкынланып, әзерләнеп, ул теге сирәк булу белән дә бәйледер инде, һәм тамашачы белән дә әлбәттә бәйле теге бер э, хәзер бер ни белән дә тамашачыны шаккатырып булмый. Аларны чакырып китерү, миңа калса, спектакльләргә китерү бик зур хезмәт бүгенге көндә. Һәм менә сезгә шундый сорау бирим әле, сезнең мәктәп театр белән бәйлеме? Менә гомумән сез Безнең мәктәбебез театр белән бәйле түгел. Юк, йөрисезме сез спектакльләргә? Әйе, кайвакыт театр, театрларга барабыз яки ниндидер чараларга барырга тиешбез, шулай дип әйтик. Ә театрга бик сирәк барабыз. Нишләп? Монда хәзер мин сездән Безнең хәзер интервьюның форматы үзгәрде. Интервью формат.
Урыннар белән алмашабыз. Менә уйларга кирәк, нишләп икән? Чөнки башка форматтагы чаралар күбрәк инде. Бу семинарлар, лекциялар, конференциялар. Менә шундый форматта күбрәк балаларны катнаштыру бар. Ә, онлайн форматта хәзер бик күп бит. Ә, былай театр форматына килгәндә, бәлки без балаларда андый талант күрсәк, аларны ә, аларга менә әтиегез сыман шулай дөрес итеп әйтәбез дә инде. Теге, менә синең шундый та талантың бар, күрс күрсәк, менә шундый күрсәткеч бирсәк, юнәлеш бирсәк яхшы. Кемдер бара, кемдер башта ә, бара лагерьларга. Мәсәлән, Сәләт лагерена теге татар теленә мәхәббәт уяна да, аннары инде үзе теге иҗади эшчәнлеккә үзе теләп бара инде. Былай балаларны театрга алып барырга, йөртергә авыррак. Шуңа күрә мәҗбүри рәвештә генә. Юк, бу авыррак менә мәҗбүри дисез, бу аларның үзләренең теләкләре булмау белән бәйле. Әйе, чөнки балалар өчен ул заманча формат түгел хәзерге балалар өчен. Аларга аңлатырга кирәк. Менә драма, ул жанрны укытырга кирәк. Һәм гомумән хәзер татар теле дәресләре әдәбиятсыз үтә дип әйтергә кирәк. Әйе. Әйе. Менә шундый проблемалар бар инде. Мин аны без бу тапшыруда калдырмыйк инде менә бу форматка. Икенче тапшыруда килгәч бәлки аның өчен аерым тапшыру башлый алабыз. Ә бүген сезнең турында күбрәк сөйләшик. Яхшы. Яхшы менә гастрольләргә барганда элек үзегез булганда ул бер төрле булгандыр, ә менә хәзер сезнең иптәшегез, гаиләгез булганда ул ничегрәк, авырмы? Ул сезнең өчен кызыксынумы яки мәшәкатьме гастрольләр? Беләсезме, хәзер иптәш белән генә түгел, безнең бит әле хәзер балалар да спектакльләрдә булгач, э, балаларның да э, Ризван безнең менә от карагы белән Уфага барачак бит инде. Э, ул аның мәктәптән э, э, ничек күпмедер көн мәктәбе кала дәресе кала бу беренчедән икенчедән мин элегрәк без әле ничек дип әйтим балалар кечкенә вакытта мин әйтә идем директорга җитәкчеләргә әйтә идем мөмкин булса безне илсур белән икебезне бер спектакльгә дә катнаштырмагыз әле менә приказ чыкканчы әйтә идем әгәр дә ул спектакльдә илсур уйный икән мөмкинме, мин анда булмыйм. Чөнки балалар белән кемдә калырга тиеш? Мин бит беләм, ул спектакль йөриячәк, уйналачак. Без шулай чиратлашып, әйе, шулай чиратлашып э, чыгара идек спектакльләр һәм э, күпмедер вакыттан соң э, бу миңа ошап киттеме соң, ничектер мин миңа роль бирмәсәләр ярар иде дигән Бу артист өчен әлбәттә бик сәер хәл, ләкин мин шуның кадәр бу теге менә Ризван тугач та инде бигрәк мин аны сиздем, мин шуның кадәр теге өй кешесенә әйләндем. Мин хәтта мин әйтәм, кара миңа эшләмәсәм дә рәхәт икән. Теге шулай кечкенә бала белән син көнгә бер тапкыр үзеңә ниндидер чәй ясап тынычлап утырып эчү дә бәхет теге мин әйтәм эшкә бару ни нәрсәләр өчен борчылу сиңа роль бирмәгәннәр өчен бу бит булмаган әйбер уйлап чыгарылган әйбер театр бит инде ул юк әйбер дибез бит инде без ул теге ниндидер ул рольләр э, ясалма ясалма әйбер өчен борчылып йөрү ә мин әйтәм кара ничек кешеләр бәхетле яшиләр икән реаль тормыш мин әйдә шундый рәхәт һәм ул периодны минем илсур да әйтә менә хәзер инде без эшләгәч мин дә каядыр кайтып кермим ул да каядыр эштә кайтып керми репетицияләрдән ул әйтә мин теге вакытны сагынам ди теге мин аны борчымый идем Ул чыгып китә, кич кайта, рәхәт. Чут Резидә ди, олыгайган саен миңа ошамый әле, аның эшлисе килә башлады. Үскән саен эшлисе күбрәк килә, өйдәге Резидәне күбрәк яратам бугай мин дип шаярабыз. Ләкин гаилә белән чыгып китү ул әлбәттә бик зур проблема түгел инде ул, ләкин ул өстәмә эш. Бик зур өстәмә эш. Э, мин э, бик сөенәм, бик сөенәм, әгәр дә э, Илсур хәзер карар инде әйме бу тапшыруны. Җыенып, берәр җиргә чыгып китсә. Гастрольгә дип әйтәм инде. Мин шундый рәхәт итеп. Ул бит башка артистлар эштә булганда, Безнең ниндидер спектакльләр монда уйналмый бит инде. Безнең мәсәлән труппада күп кеше чыгып китә икән. Башка шәһәрләрдән киләләр труппалар. Әйе, әйе, без менә спектакльләр карыйбыз, ниндидер бәлки нидер репетицияләр булыр, әзмәз инде анда. Э, һәм мин күп вакытымны өйдә үткәрәм. Һәм ул миңа шундый ошый, шундый ошый, мин шундый яратам. Һәм э, мин бик э, бәхет теләп, бисмиллаларымны укып, исән сау гына йөрегез дип, аларны озатып калам хәер фатиха белән әйе әйе яхшы менә бу иҗади э, сезнең икегез дә театрда хәтта балалар да театрда уйнагыз иҗади гаилә дип әйтергә мөмкин һәм иҗади гаиләнең кагыйдәләре дә үзенчәлекле буладыр менә сезнең өегездә нинди кагыйдәләр бар безнең өйдә бернинди дә кагыйдәләр юк дип әйтсәм әйтик мәсәлән театрда уйныйсың өйдә уйнама Юк.
Юк, юк, андый андый әйберләр юк. Чын бу. Өйдә өйдә теге уйнау дигән әйбер дә юк. Без гомумән театр турында менә хәзер сез әйткәч уйлым, театр турында без өйдә сөйләшмибез дә бугай. Ничектер безнең өйдә театр турында, ниндидер роль турында, спектакльләр турында сөйләшкән дә юк ахрысы. Э, нинди бернинди дә кагыйдә юк. Мин ничек дип әйтим, мине шулай тәрбияләгәннәр. Мин, әлбәттә, аның өчен бик зур рәхмәтлемен. Минем өчен ул бернинди дә стресс та, бернинди проблема да түгел. Ниндидер хатын-кыз эшен эшләү. Э, безнең өйдә бөтен кешегә дә мин э, комфорт дип әйтәм. Тудырас. Тудырырга тырышам, әйе, һәм безнең өйдә ниндидер э, ашарга пешерү, табак савыт юу, ниндидер өйдә нәрсәдер эшләү бернинди проблема да түгел. Чөнки э, аларны ул эшләрне минем эшләгәнемне берәү дә күрми, чөнки мин бөтен кеше йоклагач, э, төнлә бөтен эшемне эшлим. Минем хәтта Хәтта йокламыйча икенче көн эшкә киткән көннәрем дә бар. Чөнки мин иң беренче чиратта хатын-кыз, әни, әгәр дә минем өйдә ниндидер кителә икән, ниндидер як, эш миңа инде мөһим түгел. Мин шундый кеше, менә мин әйтәм бит, мин реалист кешесе, җир кешесе. Мин бит әле актриса түгел минем. Минем өйдә тәртип булмаса, минем эшем бармый.
Миңа кирәк, менә минем өйдә тәртип булу бик мөһим. Шәп сезнең ирегезгә, ирегез бик бәхетле икән. Балалар... Аллага шөкер, сез бу сүзне үзегез әйттегез, мин менә аны үзем әйтергә җыенган идем. Юк, чыннан да э, Илсурга бик Балалар каралган, аш-су әзерләнгән, барысы да чиста, юылган. Бигрәк тә эшегез, э, ирегез эшегезгә барып кайтса, ә сез өйдә калсагыз, димәк ки, идеаль. Сезнең өегездә барысы да идеаль дип. Әйе, әйе. Күз аллыйм инде. Әйе.
Әлбәттә шулай, мин э, белмим, мин кешеләрдән инде теге ничектер гаепләүдә нидә түгел. Э, миңа калса, без кайвакыт хатын-кызлар үзебезнең җир йөзенә ник туганыбызны онытып җибәрәбез һәм э, иң беренче теге әйтәләр бит, э, аттан алда арба чаба дип. Э, теге атны узып китеп, э, кайбер арбаларның алгарак чыгарга тырышканнарын күреп, теге шаккатам. Э, ничектер үзебезнең ни өчен туганыбызны Онытмасак иде, хатын-кызлар. Әйе. Ул бик мөһим, кайчан да булса, ул әйбер кителәчәк барыбер. Ә менә беренчел вазифа турында әйтеп җибәрегез алайса. Сезнең карагыз, әйе. Ну, хатын-кызлар беренче чиратта, менә мин әйтәм бит, өйдә, минем өйдә тәртип булмаса, минем эшләвемнең тәртибе юк, рәте үзем өчен беренче чиратта. Аны инде кеше күрми бит инде. Әлбәттә, син җыенасың, бизәнәсең, ясанасың, чыгып китәсең. Ләкин Өйдә әгәр дә тәртип юк икән, мин киенә дә алмыйм, бизәнә дә алмыйм, җыена да алмыйм. Э, һәм ул минем иң беренче якыннарыма э, йогынты ясый. Мин әлбәттә күрәм. Хәзер э, бер өйрәнгәч ул тәртипкә кешегә бит инде теге без бит яхшыга бик тиз ияләшәбез. Әгәр дә инде нәрсә дә булса, гел гел гел шулай тәртип буенча бармый икән нәрсә дә булса, мин инде күрәм. Э, Илсурның ничектер анда э, кәефенә ул йогынты ясый, э, балаларга инде безнең кечкенәсенә инде менә иҗат кешесе дигәннән безнең Хәят иҗат кешесе тулысынча. Аңа бер әйбер дә кирәкми. Мин аның өчен бик борчылам. Ул менә һаваларда очып йөрүче менә кош инде ул. Ул реаль менә ул хәтта йөргәндә дә ул менә мин әйтәм син җиргә басасыңмы кызым дим ул менә очып йөри инде менә аның хыялланып күлмәк алыштырып җырлап биеп э, менә ул миңа гомумән ул яктан ошамаган ошагандыр дип тә әйтә алмыйм кемдер киресенчә шатланыр иде моңа шулай дисезме әйе минем балам шундый иҗади шәхес теге үзенә йомылып тормый юк мин бик борчылам аның өчен әле бит мәктәптә укыйсы бар Мәктәптә уку дигән әйбер аның башында гомумән юк. Ул нишләп? Менә ул бик күп сораулар бирә. Ул сорый, менә кызым әзерләнергә кирәк, нишләп ди ул әйтә. Менә мин беренче сыйныфка барам, өйрәтерләр әле ди, мин бит укырга барам ди. Ә ник мин аны хәзер өйрәнергә тиеш? Ә нишләп алайса мин мәктәпкә барам, син өйрәтә алгач, син генә укыт мине ди. Һәм мин аңа аңлата алмыйм, нишләп икәнен. Нишләп ул мәктәптә укырга тиеш икәнен мин аңа аңлата алмыйм. Әйе, төрле яктан якын килергә кирәк инде хәзерге заман балаларына. Әй, аңлатырга мөмкин, гаилә уку, укыту системасына күчергә мөмкин. Аның өчен минем өйдә булуым кирәк, мәсәлән, шул кадәр сәгать. Менә шул шул фәннәрне үземә үзләштереп сиңа өйрәтергә кирәк, ә мин эштә булачакмын, мәсәлән, барысын да үзем сиңа өйрәтә алмыйм дип. Менә шундый мантыйклы рәвештә әйтсәгез берничә фикер, бәлки яхшырак аңлар. Мин сездән киңәш сорый торган булырмын әле, ярармы? Ярар, әлбәттә. Зур. Юк, чынлап менә сез әйтәсез хәзер, чынлап та шулай дип җавап бирергә мөмкин бит, мин ничектер. Без балалар белән эшләгәч инде күбрәк аңлыйбыз түгел инде. Безнең җавапларыбыз әзер җаваплар бар инде. Балалар күп сораулар сорыйлар. Һәм бу һәм бу бик яхшы. Гадәти хәл. Аңлашылды гаиләгез белән. Димәк, алтын урталыкны таба беләсез инде сез. Әйе, тырышам.
Тырышам, әлбәттә. Һәм безнең иптәшләребез дә моны сизсәләр иде, дип әйтикме. Һәм бер-беребезне гаиләдә кадер кадерли белсәк. Әлбәттә.
Шул якта.
Шул якны да ассызыклыйсым килә. Актерлык дигәндә менә мин берничә сорау язган идем. Сез бит актерлык белән беррәттән әле драматург та, яза да башлагансыз кайчандыр. Менә ничек килде ул сезгә язу теләге? Укытучылык теләге турында әйттегез. Кайчан яза башладыгыз? Нәрсәләр яздыгыз? Шигырьме, әсәрме ул, пьесалармы? Язу миндә гомумән бала чактан бар иде. Менә мин шигырьләр яза идем. Безнең сыйныфта үткән ниндидер чараларны оештыра идем шулай. Мин аны ниндидер мин генә эшли ала торган әйбер дип санамадым беркайчан да. Һәм менә театрга килгәч эшкә, безнең юбилейлар, туган көн белән котлаулар ниндидер үзара гына, сәхнәдә түгел, үзара гына. Мин тиз генә эшләп куям, Э, без барыбыз да котлыйбыз э, язабыз җырлыйбыз һәм шулай бер тапкыр ике тапкыр өч тапкыр шулай күп тапкырлар булгач фәридә байсина мине чакырды да кара әле ди вот синең бит шундый сәләтең бар нишләп әле без аны һаман теге үзара гына әйе без ди әйдә син берәр пьеса язып кара әле мин әйтәм юк мин инде пьеса яза белмимдер мин ну менә син язып кара и шуннан безнең менә киңәш кирәк дигән пьеса туды ул безнең э, ә мэйби дип атала Нәрсә? Э, maybe. Алай түгелме? Юк. Инглизчә түгелме исеме?
Юк. Киңәш кирәк. Киңәш кирәк, әйе. Киңәш кирәк. Ә сез әйткән әйбер бездә барамы? Бәлки мин ялгыш язганмындыр. Киңәш. А может?
А может.
Ул А может, русчасы, киңәш кирәкме? А. Тәрҗемәсе. А может, әйе. Maybe.
Бәлки кайдадыр шулай язылгандыр. Бәлки. Мин әйттем, мин уйладым, maybe шуның турында сөйләшербез бүген. Сезнең киңәш кирәк? Кирәк, киңәш кирәк турында.
Менә э, шуннан китте ул киңәш кирәк. Э, ни өчен киңәш кирәк ул? Кайдан чыкты? Э, ВКонтакте челтәре. Челтәрендә анда шундый киңәш кирәк дигән төркем ачып җибәргәннәр. Бер мәлне. Мин аны белмәдем, аны Фәридә Багизан әйтте. Менә ди, кереп укып кара әле шуны. Ул бу пьесалар турында сөйләшкәнче, нәрсәдәдер ул шулай телефонда утыра, елмаеп утыра. Һәрдагайсын мин әйтәм, сез елмаеп утырасыз, нинди кызык әйбер укыйсыз. Менә ди шундый төркем. Һәм ди кешеләрнең анда киңәш кирәк, кемдә булса киңәш сорап яза да. Нинди киңәш ул теге бакчачылар өчен? Мәсәлән, ну анда төрле кеше, кем нәрсә тели, шуны сорый. Анда темасы юк. Кем нәрсә тели, шуны язып куя. И аңа инде комментарийларда язалар, шулай итеп кара әле, болай итеп кара әле дип инде. И шуннан ул әйтә, менә көннәр буе дип, менә шушы әйберне укып, көлеп утырам кызыклыгыннан түгел, кешеләрнең җавапларыннан. Кешеләрнең менә шул язалар шундый теге Мәгънәсез киңәшләр бирүләреннән ди инде. Менә кереп укып кара әле. И мин кереп укыдым да чыннан да ул теге бик кызык булды. Кайвакыт без теге кешедән киңәш сорыйбыз. Кеше киңәш бирә диеп, тегеләй ни мәгънәсезлекләр эшләп куябыз бит инде менә ул киңәш итте дип. И шуннан менә ул ничектер китте һәм киңәш кирәк пьеса сатуда э, аны режиссер э, безнең артист динар хөснутдинов куйды э, шуннан менә ул минем беренче пьесам дип әйтим инде ә болай сценарийлар әйе шулайрак һәм сценарийлар ниндидер кичәләр юбилейлар мин аларны эшлим һәм ниндидер миңа ул авырлык тудырмый менә безнең әле ундүрте көнне булды муса җәлил тууына йөз егерме ел уңаеннан аның оныгы Э, Татьяна Малышева, алар э, һәм онык чыгы дип әйтик инде, әйме, правнучык, онык чык була бит инде. Э, алар дүртәү музыкантлар һәм безнең артистлар шигырьләр укыдылар. Мин ул концертны эшләдем, менә сәхнәдә ул 14 көн узды. Һәм менә киләсе безнең бер юбилей татар гимназиясенең юбилее булачак. 24 көнне ул безнең театрда үтәчәк. Беренче гимназиянең юбилее. Һәм аннары 30 мартта Клара Булатованы искә алу, аның тууына 90 ел, аны мин эшлим шулай ук. Шуңа күрә менә шундый әйберләр, алар гел булып торалар минем эшчәнлегем миндә дип. Сезнең репертуарыгызда.
Әйе, менә шулай. Һәм мин аларны ниндидер теге мин генә эшли ала торган эш дип санамыйм. Кайвакыт безнең менә без гримеркада кызлар белән утырабыз, сөйләшәбез. Кызлар миңа әйтәләр, Син хәтта үзеңнең кем икәнен үзең дә белмисең бугай, алаймы диләр инде. Мин бит тормышта бик гади кеше, теге мин кая чакырсалар, шунда барам, нәрсә кушсалар, шуны эшлим һәм аны мин генә булдыра алам дигән хис миндә, уй юк. Менә миңа калса, бөтен кеше дә аны эшли аладыр кебек дип уйлыйм инде. Ялгышасыз.
Бөтен кеше түгел. Белмим инде, бәлки.

Э, мине теге уртага мин чыгып бастым казанда бит инде бу язучылар берлегендә анда инде теге сораулар дип э, билет сораулары түгел теге син каян ничек нәрсәләр язасың ниләр иҗат итәсең нинди язучыларны беләсең ниләр яратасың теге әлбәттә мин бик э, каушадым мин шундый жәлләдем артист булмаган менә андый профессия кешесе булмаган кешеләрне анда мин генә түгел идем кабул ителүчеләр шундый теге каушата торган шундый процесс инде куркыта торган дип әйтим мин дә Э, һәм э, сорауны ничек иде әле әллә кая кереп киттем тагын мин зур кешеләр алдында каушадыңыз инде юк әйе сез ниндидер миңа бүтән сорау биргән идегез мин әйтәм сез хәзер язучылар берлеге союзы әгъзасы менә ничегрәк булды ул э, сез берничә пьеса язырга кирәк идеме ә пьеса юк ул беләсезме мин аны минем китабым чыкты бит шигырьләр китабы хәят дип исемләнгән мин аны кызым исеме белән атадым шигырьләр китабы басылып чыкты ләкин ул Аның өчен түгел, мин инде, ничек дип әйтим, театрда... Нинди казанышлар өчен?
Менә театрда күп концертлар, менә шушы юбилейларны эшлим бит инде, пьесалар, тагын балалар өчен бәйрәм, укучылар өчен бәйрәм белән герой э, җиңү көненә багышланган безнең кеше, кеше залда бара. 8 мартка багышланган теге монологлар, концертлар, андый әйберләр күп эшлим. Э, һәм э, ул әйберләр, мин аны белмәдем, аларның Язучылар арасында ул шулай йөри икән. Бер сәхнәдә куелган әйбер, ул бер китап чыгуга тиң икән. Менә язучы буларак синең язып эшләгән әйберең. Миңа шулай шалтыраткач, язучылар берлегенә без сезне кабул итәбез. Минеме? Минеме? Мин әйтәм, ни өчен? За что? дим инде. Э, Равил Расимович э, Сабиров, безнең Әлмәт бүлеге җитәкчесе. Равил Сабыр. Әйе. Э, ничек инде ди нәрсә өчен ди менә шулай сине кабул итәләр сине чакырдылар син казанга тыга барырга тиеш дим яхшы мин бик теге сөендем дә аптырадым да каушадым да дигәндәй э, менә шул э, һәм менә безнең әле күптән түгел генә э, булды семинар драматургов лаборатории Яшь драматурглар семинары узды, анда Мәскәүдән экспертлар килделәр. Һәм анда менә җиңгән пьесаларны, анда безне биш пьеса сайлап алдылар. Менә шуның турында сорамакчы идем. Ул нинди дә заманча лаборатория буенча сез берничә этап уздыгыз бугай. Менә ничегрәк булды ул, нинди этаплар иде һәм гомумән сезнең тәҗрибәгез Анда кайта аласың мин инде э, безнең театрда узды ул менә аның җыеннары дип әйтик инде һәм э, безгә инде әйттеләр иң беренче теге сез уйлап килергә тиеш түгел бер нәрсәдә ниндидер әзер пьеса белән түгел ул менә хәзер э, туа башларга тиеш укыту булдымы анда ниндидер анда э, укыту дип анда инде театрдан читтә теге иҗаттан читтә кешеләр бик юк иде бөтенләй гомумән инде теге аңламый торган әлбәттә студентлар бар иде берничә кеше ләкин алар театрга йөри торган аңлый торган кешеләр Э, анда безгә шулай дигәч чыннан да мин үземне чынлап та мин бу бит бик кызык чынлап та менә шунда утырып пьеса язып була микән берәйбер дә уйламаган килеш һәм э, кемне нәрсә борчый менә кемне нәрсә борчый әйдәгез шул турыда сөйләшик менә шул сөйләшеп утырганнан кемне нәрсә борчый темасы идеясы кирәк бит шунда мин чыннан да мине бер э, борчыган бер мәсьәлә бар иде борчыган дип тә әйтмим инде ул кызык үземә безнең моннан берничә ел элек мин Шулай инстаграмда тап булдым безнең бер актрисаның битенә. Ну, мин алай инстаграмда утыра торган кеше түгел, карап бара торган. Сәхифәсенә инде. Сәхифәсенә, әйе. Һәм ул иртәнге ашны ресторанда ашый. Төшке ашны ресторанда ашый, кичке ашны ресторанда ашый. Хәерле иртәләр, дусларым. Менә шушы бөтен әйберләр инде. Әйе, сәер дип уйладыгыз. Нигә әле мин ресторанда ашамыйм? Юк, ул Ул көн саен ул бик сәер чыннан да, ул аның өчен бит акча, акча булуы бик мөһим, материаль як бик мөһим. Һәм мин аннан сорадым, син ничек мин әйтәм шулай акча җиткерәсең ресторанда? Бу миңа теге, аха, аның акчасы каян бар түгел. Чынлап та кызык булды, әйе. Һәм беләсезме, мин нәрсә белдем? Ул нишли икән? Ясалма фәһем куллана. Юк.
Ул үзе белән алып бара. Пятерочкадан ала салатлар, Контейнерга салып үзе белән алып бара. Тәлинкә, реквизитлар, кашыклар гел үзе белән йөртә. Ул анда сөйләшкән, ну, сезнең нигезгә реклама. Ә, реклама була. Утырып кына торыйм әле шунда дип инде. Шул куя ул әйберләрен һәм төшерә шулай. Һәм беләсезме, мин нәрсә уйлап кайттым? Менә аның яныннан киткәндә, аның белән сөйләшеп утыргач, мин әлбәттә анда инде теге кызларча хихи ха-ха, ул теге мин аны э, ничек дип әйтим, гаепләмим, һәр кешенең үз эше бит инде. Ләкин мин нәрсә турында уйладым? Ә менә бу ярар мин карадым һәм мин бардым аның янына сорадым. Син чынлап та шулаймы? Мин бит беләм аның алай түгел икәнен, чөнки мин ул кешенең ничек яшәгәнен беләм. Ул мөмкин эш түгел икәнен, аның көн саен ресторанда ашаганын мөмкин булмавын мин беләм. Һәм менә бу әйберне карый бит. Мәсәлән, көне буе шушы ук пятерочкада кассада утырып, өч тиен акча эшләгән бер апаң күтәренеп кич белән кайтканда шушыны карый да һәм Ул кешегә ниндидер психологический яктан, психологик яктан ниндидер йогынты ясый торган әйбер. Кешеләр ничек яшиләр дә, мин ничек яшим менә. Ул бит ул эшнең ясалма икәнен күп кеше белми. Һәм менә шушы әйбер мине без нинди Күңелгә ятмады инде сездә. Юк, ни өчен мин әйтәм син аны алай эшлисең? Ник кирәк ул сиңа? Зачем син? Нишләп алай эшләргә? Менә ник алай эшләргә? Әйт. Менә шушы мине борчый. Һәм шуннан мин э, әйттем менә шушы лабораториядә, шушының турында сөйләдем. Һәм аның турында яздыгыз пьес. Һәм мин яздым блогерлар турында Юшкын дип аталган пьеса туды һәм аны безнең менә эскизлар һәрбер театрлар ул пьесаларны укып э, шушы биш пьесаны укып үзләренә сайлап алырга тиешләр иде һәм минем пьесаны Әтнә театры сайлап алган һәм без менә эскиз барып карап кайттык бер сәгать куйдылармы спектакль әйе димәк анда да сез автор булып торасыз әйе Афәрин, котлыйм.
Әйе, рәхмәт. Рәхмәт. Супер. Бу бик шәп. Сезне котлыйм, Язучылар берлеге союзында булуыгыз белән дә. Әле беләсезме, менә Язучылар э, берлегендә дигәч, тагын бер әйбер э, әйтергә онытканмын, сез әйткәч кенә искә төште. Мин бит инде Чаллыда укыйм, әй бит. Һәм иң кызыгы нәрсә? Нәрсә? Бүгенге көндә Э, уку һәрбер кешенең менә үзенә үзеңә кирәк бит инде уку син үз теләге үз ихтыярың әйе үзеңә кирәк ләкин бик мөһим менә укытучыларның сине аңлавы бик мөһим һәм сез беләсезме минем менә татар әдәбиятыннан нинди билге икәнен бишле юк минем анда өчле ничәнче икенче курстан башлапмы татар теле һәм татар әдәбиятына минем өчле ләкин безнең белән укыган э, Урыс телле, исем-фамилияле, урыс телле һәм алар татар телен русча укучы кызларның бишле, чөнки алар дәрескә йөриләр. Ә мин Бу университеттамы? Әйе.
Мин дәресләргә кайберләренә йөри алмагач, инде спектакльләр уйнарга кайтып китәм. Менә шунлык белән вот ул юк иде дәрестә һәм эшләр. Ләкин бу бит инде менә дәрестә булмаган дип менә сез менә аңлата алмыйм мин аны. Сез менә ничек уйлыйсыз? Бит инде язучылар. Дөрес түгел инде.
Язучылар бер Бәлки укытучылар сездән күбрәк таләп итәләрдер инде. Беләләр дә сезнең потенциалны шуңа күрә. Бераз тырышсаң дип белмим. Сез укытучыларны яклыйсыз инде.
Белмим бит мин.
Начар әйтәсем дә килми. Шул.
Ярар, яхшы. Уздык. Ярый.
Берничә спектакль яздыгыз һәм чараларның сценарийларын язасы булып чыкты шулай бит. Кайвакыт ниндидер акцияләрдә дә катнашасыз бугай. Менә мин сезнең белән ничек таныштым? Бу бер ел элек иде. Мин Әлмәт шәһәрендәге укытучылар өчен уздырылган семинарда бер мәктәптә булдым һәм сез анда чыгыш ясадыгыз. Әйе.
Шунда сезнең номерыгызны алып калдым һәм шуннан бирле инде сезне ачык, шундый ихлас, самими кеше булуыгызны аңладым, чөнки мин үзебез лицейга да сезне чакырган идем, сез татарча диктант акциясендә кушылдыгыз, ләкин инде язучы буларак түгел, ә диктор буларак. Менә бу тәҗрибәгез турында да Сөйли аласызмы бер-ике сүз? Беләсезме, мин сездән кайткач ул көнне, менә ул диктанттан соң, йоклый алмыйча яттым. Мин шуның кадәр борчылып, Нигә? Ник бардым мин монда? Ник бардым мин монда? Ул бит шуның кадәр җаваплы эш икәнен мин аның, менә ул эш узгач кына аңлыйсың бит инде күп әйберләрне. Монда мин әйтәм, шуның кадәр яхшы диктор дип аталамы инде аның дөрес сүзе әйеме диктант әйтеп торучы бит инде булгандыр бит инде миннән башка да ник мин әйтәм мин монда кысылып йөрдем инде дип үземне шуның кадәр сүктем белсәгез мин бик тә риза түгел идем үземнең э, ул көнне эшләгән эшемнән э, мин теге ситуацияне тиз җибәрә торган кеше менә узган беткән әйбер өчен борчылып утыра торган кеше түгел ә бу очракта мин нишләптер шул хәтле борчылдым бик бик борчылдым Э, хәзер мине дә борчыды инде бу сүзләр. Бәлки киләсе елга мин инде яхшырак әйтермен, сез мине чакырсагыз. Сез борчылмагыз, барсы да яхшы узды. Менә ничек бар, шулай кирәк иде. Мен шулай узды. Бу сезнең өчен тәҗрибә һәм безнең өчен дә тәҗрибә. Без бераз э, бу процессны кызык эшләргә тырыштык. Чөнки, мәсәлән, Казанда да бит профессиональ дикторлар дип әйтик. Алар барысы да профессиональ түгел инде. Фуат Галимуллин бар. Башта анда блогерлар да укыйлар, җырчылар да укыйлар. Берсе дә аларның профессиональ теге диктант текстын әйтеп торучы түгел. Ләкин шулай да бу тамашачы өчен кызыклы. Менә шулайрак без кызыксынуын арттырырга, әти-әниләрне күбрәк чакырырга теләгән идек. бу чарага. Килүегез өчен рәхмәт, борчылып торасы юк. Без сезгә бик рәхмәтле бу чара өчен. Һәм бу чарадан тыш сез тагын шәһәрдә дә үткәрәсез бугай, ниндидер тере сүз дигән проект булды бугай. Сез шәһәр урамнарына чыгып, поэтларның шигырьләрен яңгыраттыгыз. Троллейбусларда, әйе, безнең ул инде бик күп еллар элек, бер 5-6 гына ел элек түгелдер инде, аннан алдарак булгандыр.
Чынга Кешеләр гына ничек кабул итә моны? Беләсезме, аптырап китәләр. Э, китаптан укыганда э, безнең бит э, эш күплеге белән җитешмәүлек кенә гаеп дип әйтәм инде безнең гаеп бар. Шигырьне китаптан укыганда кеше синең кулыңда ничектер китапны күргәч аптырамыйрак кебек. Әнә булды шундый берсендә шундый хәл. Бер кыз безнең Фаил Сафиуллин дигән артистыбыз. Беләм җырлаучы. Әйе, җырчы егетебез.
Шулай ул анда бит инде тотынып тора торган ниләр, шулай тотынып тәрәзәгә карап бара, и бер кыз бара. И шуның колагына шигырь укый башлаган. Ул кыз, ул кызның аптыравы, ул аптырап китте, як ягына карана, болай да борылып баса, болай да борылып баса. Аннан икенче башта, икенчесе сөйли башлый, аннан өченчесе сөйли башлый, теге көтмәгәндә булу. Аннары гына аңлашыла. Бүтән төрле эмоцияләр, әйе. Ә китап белән булганда кеше инде күрә бит, әлбәттә, бик яраталар. Бик мин хәтта үзем дә Э, аптырап теге шуны хәзер кара мин әйтәм без әйт, яратабыз бит кеше сүгергә йөрмиләр инде тыңламыйлар инде белмиләр инде дип әйтергә ә монда бик рәхәтләнеп тыңлыйлар һәм бик яратып кабул итәләр шәп бик кызыклы проект минем дә ул троллейбуста буласым килә кайчанрак була мин сезгә шалтыратырмын без шушы тукталышта хәзер утырыгыз дип ярыймы бик яхшы Сөйләштек. Сөйләштек. Язып куям үзем. Мгм. Менә рольләргә килгәндә, сез инде дистәләрчә рольләр уйнадыгыз театрда. Ә, Куян баласыннан алып, теге э, ир кеше рольләренә кадәр. Шо, Әйе. сезнең менә бу рольләр арасында үзегез менә сезнең өчен үз рольлегез нинди? Кайсысын алгы планга чыгарасыз дип әйтик? Кайсы сезнең күңелегезгә якынрак?
Беләсезме, менә Режиссердан күп әйбер тора, әйме? Менә режиссер э, күрә белсә, ничектер э, без бит өйрәнгән менә мәсәлән типаж мәсәлән мин режиссер ди сез артист ди инде мәсәлән әйме мин сезгә бирәм ди инде берәр роль инде шундый әйме шундый менә ну шундый мачо берәр роль ди инде әйме да да менә шундыйрак менә шундыйрак рольне бирәм һәм ул сезнең бик яхшы килеп чыга ди мәсәлән инде әйме һәм икенче юлы спектакльдә тагын шундый роль бар ә ул бит аны бик яхшы эшли әйдә аңа бирик әле теге тагын шуны эшли стереотип Әйе.
Фикерләү.
Бераз да икенчесе килә, андый рольне карый, ой, әйбәт икән, әйдә тагын аңа бирик. Менә мин андый әйберне кабул итмим. Минем бик тиз кәефем төшә. Әгәр дә миңа мин бит инде моны эшләдем дип әйтәм мин сразу теге. Һәм режиссерга барып әйтәм, мин бит инде эшләдем моны, тагынмы? Һәм кешеләргә менә кайбер артистларга э, барыбер инде ул кешенең үзеннән дә торадыр. Э, Ярар, роль бармы, бар бит, эш бармы, бар. Ә Ә, мин- Һәм ул аны беренче тапкыр түгел инде, башкара белә. Әйе, башкара белә, нәрсә, йөреп чыгырмын шунда, теге йөреп торам, нәрсә дип инде. Тагын Мгм. берәр премьера чыгабыз, чыгарабыз спектакль э, яңадан тамашачы алдына дип. Мин хәтта менә м, баш тартканым бар шулай. Мин, ярар алайса, мин сине м, урысча әйтин, ул заменю песесина не устраивает бөтә нәрсә ярар дидем мин ярар алыштырыгыз мине мин тагын шуны ук эшләмим һәм ул гадәти күренеш бугай мәсәлән бер рольгә берничә актер куялар бар ике әйе, актер әйе, әйе, бер берсен алмаштырып әйе әйе ул бит инде дөньяда төрле хәл булырга мөмкин анысы шуның белән бәйле һәм менә э, сәрдәр тагировский безнең э, баш режиссерыбыз килде бит инде бу иммерсив театр турында әйе әйе килде һәм ул миңа Биредә менә шушы бабайны мин Сәгыйть ролен уйнадым. Анда да ул миңа биргән иде, э, ялгышмасам, ниндидер бер кыз, э, кем икәнен хәзер әйтә алмыйм. Менә шушы мин әйткән әйбер буенча миңа ошаган, ну, мин ул үзем. Минем андый роль уйнаганым бар дип әйтмим, ул анда әллә ни эшләргә кирәкми. Менә киенеп чыгарга да шулай сүз сөйләп йөрергә инде. Һәм мин аңа әйттем. Мөмкин булса, мин баш тартам. теге ниндидер үпкәләү түгел, үзем менә баш тартам. Ул бер ике көннән миңа шалтырата. Килә әле, менә мин бер әйбер уйладым ди, шундый кызык әйбер килә әле. Һәм миңа әйтә, син менә шул бабайны уйныйсың. О, шәп. Мин минем башта мин күлдем. Мин әйтәм, сез теге бик гади роль бу минем өчен дип теге хатын кыз роленнән баш тарткач бигрәк инде артыгын теге кыламагыз дигән кебек инде теге бабай дигәч юк шулай чакный Анда инде гримерлар белән килеп, Мәскәүдән гримерлар килеп, э, монда безне укытып, э, өйрәтеп, ничек грим салырга, ничек ни, э, барысын да анда миңа теге пеләш ябыштырып башка. Зур эш бик эшләнгән.
Мин анда менә безнең без аны уйныбыз ике тапкыр көнгә куйганда, чөнки аның декорациясе бик җайсыз. һәм анда бик зур әзерлек э, таләп итә торган спектакль ул. Э, шуңа күрә без аны бер әзер, әзерләнгәндә дүртәр тапкыр уйныйбыз, ике көн рәттән дип әйтәм инде. Менә тамашачылар белмидер безнең караучылар бу э, беренче татар иммерсив спектакле дип атала. Шулай дип атадылар бугай. Узган елны гына чыкты һәм өч өлештән тора, хәтерләм Әйе, Дөрес әйе, әйтсәм, ак, татарча- кызыл һәм яшел. Татарча, русча һәм русча. Мин Әйе. татарча өлешенә барган идем, миңа бик ошады. Менә калган өлешләренә дә барасым килә. Һәм бу спектакльдә бөтен актерлык составы Бөтен, әйе. диярлек катнашты һәм шулай ук көллият э, Э, Укучылары. укучылары да әйе. Әле катнаштылар. алай гына да түгел, э, бу безнең монда бөтен э, артистлар гына түгел, бөтен театр катнаша, ул бөтен театр бинасы буйлап. Һәм ул театр бинасы буйлап тамашачы йөри. Йөри, әйе. Менә бу закулисье сәхнә артын күрә инде. Әйе.
Анда мин э, төп геройның э, Евгений Борисович төп геройның э, дустын уйныйм инде. Дус ир атны дип әйтим инде әйме. Ул төп герой минем ирем Илсур. Хәйретдинов, һәм безнең анда шундый сәхнәләр бар инде, без аның белән анда саунада, мунчада утырабыз икәү, һәм ул миңа әйтә инде, менә хатынымны яратмыйм, яшь кызга гашык булдым, һәм мин аңа үземнең киңәшләремне бирәм инде. Әйе, бу бик кызык яңгырый. Әйе, бик кызык, һәм менә мин бик рәхмәтле Сәрдәргә баш режиссерга. Һәм мин аның үзенә дә әйттем, мин әйтәм, мин бик шат, бик рәхмәтле, һәм бу артист язмышында, тарихында бәлки бер генә тапкыр була торган әйбердер. Бу барлык кешегә дә бирелә торган бәхет түгел. Алга таба кайчан куелачак менә бу йорт спектакле? Русчага ничек тәрҗемә ителә ул? Йорт спектакле Дом юности моей. Дом юности моей.
Әйе. Бу безнең була хәзер төгәлдән соң ялгышмасам. Егерме бере, егерме икесе. Нинди ай?
Менә бу айның.
Шулаймы? Менә киләсе.
Ана.
Менә бу атнаның.
Билетлар калды. Шимбә, якшәмбе.
Мин белешермен. Алла бирсә сезгә хәбәр итермен, яхшымы? Бик яхшы. Сез татарны карадым дисез, әйе? Мин татарчасын карадым, менә калган. Икесен карамадым. Икесенең берсен карай.
Бу безнең менә э, бу атнада, получается, э, шимбә һәм якшәмбе көн. Ике көн рәттән була. Көндез икедә һәм кичке алтыда ике көндә. Шәп, шәп.
Әле мин э, шундый бер кызык, монысын инде белмим, бәлки кисеп ташларсыз. Тамашачыларны да чакырабыз. Дом юности моей йорт имеси Тамашачыларны әлбәттә, әлбәттә чакырабыз. Һәм бер кызык әйбер, менә э, яз көне, менә узган теге язда э, уйнаганда безнең анда икедә спектакль һәм кич белән бит инде. Ә минем ул ябыштырылган әйберләр, алар алынмый. Ул мин аны төнлә генә алам үземне өйгә. Мин өйгә кайтканым бар шулай.
Бабай буларак. Чөнки, әйе, чөнки аны Ирегез ишегәчә бабай килгән. Без Исәнмесез. машинада кайтабыз, ике, ике бабай. Ул теге бик аны авыр алырга, бик күп вакыт, ә миңа ничектер тиз генә өйгә кайтырга кирәк. И мин эм, бу ни белән йөрим инде көне буе шулай. Икегә дип ясыйм да, икедә уйнагач, алтыга кадәр алмыйм инде шулай. Алтыда тагын уйныйбыз. Шуннан узган ел бу ураза ае иде. Мин шулай егетләргә, э, егетләр барысы да ураза, анда гримнар бик авыр. көндезге спектакльдән соң урамга чыгып йөреп йөри алмый беркем дә өенә дә кайта алмый анда бөтенесе шундый ниндидер бүтән төрле кыяфәттә дип әйтим урамга чыга торган түгел һәм мин бәлеш э, белән аларны сыйларга булдым инде бер апага шалтыраттым да мин әйтәм кичтән инде шулай шулай ярар алып килеп бирерләр доставка хәзер моны чыгып алырга кирәк бит инде бит пеләш Хәзер Сез сөйләштегез, бабай чыкты. Мин чыктым.
Әле ул э, төп э, нигә килгән иде? Э, тамашачы керә торган фоттан, анда бит зур баскычлар. И мин чыктым да, басып тора бер җегет, шулай тоткан инде. Мин килдем дә мин әйтәм, исәнмесезме дим. Юк ди инде, ул русча әйтә инде. Юк ди, миннән ди, Резеда должна забрать ди инде, Резеда чыга дип әйттеләр ди. Мин әйтәм, әйе, әйе, мин дим инде, юк, юк ди инде, Резеда ди инде, теге курка миннән, көчкә алдым теге бәлешне, бирми, мине танымый, мин бит инде пеләш, көчкә алдым, яңадан шалтыратып. Ул тоткан бәлешне кысып, мин бу яктан җолкыйм, ул теге яктан җолкыйм. Ике яктан җолкыйсыз, бер яктан. Ул әйтә, торып торыгыз, хәзер мин шалтыратам, уточню ди инде. Мин әйтәм, бу мин, мин, мин әйтәм. Ну, сез бит хатын кыз тавышы белән, яки бабай, бир бәле шыңны. Аптырады инде ул мине күргәч теге куркып киттеме соң инде. Шундый хәлләрдә була, шуңа күрә көндез без инде бик урамга чыкмаска тырышабыз ул спектакль вакытында. Яхшы.
Башка спектакльләргә килгәндә, бүген без тапшыруда Равил Сабирның исемен яд кылдык. Менә аның спектакле буенча Фәхрине үтереп ташладылар. Шулай ук Спектакль куелды. Андагы ролегез бармы сезнең? Анда беләсезме, анда бит шундый ни э, кино спектакль дип әйтәбез бит инде без аны. Анда менә сәхнәдә бара торган өлеше һәм экран. Сез аны карамадыгызмы? Юк. Һәм анда экран һәм аны режиссерның шундый э, табышы дип әйтик инде әйме ул шундый күр ул аны шулай итеп күзаллаган э, сәхнәдә генә барган өлеш кенә җитми Алар сөйләгән хәлләрне без экраннан күрсәтәбез һәм аны кино итеп төшерделәр. Аны Казанда да төшердек без, Әлмәттә дә төшердек. Ә менә ул кино өлешендә мин бар, ә сәхнәдә анда бер кыз һәм дүрт герой ир-ат уйный. Ә бөтен калган бөтен труппа анда төште. Бөтен труппа ул менә шул кино өлешендә ул спектакльнең. Сезгә ничек, ошадымы менә мондый форматта? Миңа бик ошады, бик ошады. Әлбәттә, ул шундый менә, ничек дип әйтим, масштабный, шундый теге, чынлап та зур эш. Ләкин аның менә шул әзер өлеше бит инде әлбәттә ошамаска мөмкин түгел. Ә менә ул әзерлеклелек процессы бик авыр инде, бик авыр. Чөнки кино төшерү ул үзе бер хезмәт. Сәхнә өлешен дә куярга кирәк бит, ул бит аны эшләргә кирәк режиссер буларак. Төшердең дә куйдың түгел. Бу өлешен дә эшләргә кирәк. Шуңа күрә ул бик зур эш булды. Шундый зур эш аны Александр Долматов куйды. Режиссеры менә бу кеше китә җыры кала киносының режиссеры. Шәп.
Димәк ки, кинода да төштегез. Киноларда төшәсезме? Киноларда
беләсезме? Төшкәнегез бармы?
ТМВда күрә алабызмы сезне? Төшкәнем бар. Менә шушы кеше китә җыры кала сериалында төштек инде тоже Әлмәт театрыннан бик күп артистларны алды Саша. Беләсезме, мин шундый кеше, Хәзер бит режиссерлар артистларны яхшы беләләр инде, менә театрларга да йөриләр бит инде. Әгәр дә миңа килеп, менә Ризде, э, без сине, мин сине шундый рольгә чакырам, менә шундый кино төшерәм дип әйтмәсәләр, мин бармыйм. Кемнәрдер менә кастингларга йөриләр бит инде. Мин ялгышамдыр бәлки. Бәлки мин хәзер э, кемдер мине ачуланыр, сүгер, алай түгел, былай дир, ләкин Алар бит инде мине, мәсәлән, беләләр, анда барып, ниндидер текст укып, мин кемне шаккатырам да, кемне белмим. Мин йөрмим кастингларга, юк. Аңладым.
Ярый. Ә, менә спектакльләрдә дә күп уйнадыгыз. Кайбер спектакльнең авторы сез дә булдыгыз. Беренчесе, кайсы режиссерларны якын күрәсез һәм икенчесе, кайсы драматургларны якын күрәсез? Гомумән, Әйе. Әлмәттә дисез. Э, сез уйнаган спектакльләрдә.
Беләсезме, драматург буларак, әлбәттә, Илгиз Зәйниевны әле уздырган кеше юк. Юк, бу инде мин бүгенге көн турында. Бу сезнең фикерегез. Юк, бүгенге көн драматурглар турында, исән сау драматурглар турында сүз бара инде. Әлбәттә, безнең классикларыбыз белән беркем дә ярышмый да, булышмый да теге. Бүгенге көн турында әйтәм. Э, Илгизнең шундый ниндидер бер йомшаклыгы режиссер буларак та ниндидер менә кешегә каты бәрелмәве белән ул артисттан ничектер менә чыгара ала артистның эшен күреп ала белә кемгәдер кемгә ничек кирәк бит кемне кычкырып чыгаралар иҗади якын килә кем кемдер гомумән йомшаграк йомшаклык белән инде ә илгизне мин язучы драматург буларак әйтәм инде ә режиссер буларак Э, минем без менә әрем исе дигән э, Илгиз Зәйниевның әрем исе пьесасын куйган иде Байрас Ибраһимов. Э, Байрас абый. Казах? Юк, ул Башкиридан. Ул Әлмә театрында глав главный режиссер булып та эшләгән кайсыдыр елларда. Аннары киткән. Менә ул минем яраткан миңа эшләргә комфортно булган режиссер дип әйтер идем менә ул режиссер буларак менә нишләптер ул минем шулхәтле күңелемдә калды шәп илгиз зәйниевның кайсы спектакле әлмәттә бара илгиз зәйниевның э, менә шушы әрем исе спектакле пьесасы бара хыял йорты э, мәхәббәт элмәге тагын җиләкле җәй О-о. Һәм качакларны ул э, э, качаклар аныкы түгел, ул режиссер буларак аны куйган иде. Ул инде безнең репертуарда бармый. Шушы спектакльләре бара. Барсында да уйныйсызмы?
Барсында да уйныйм. Кайсы э, мин роль турында сорадым инде, менә иң яраткан ролегез сезнең шул мин Мин Мингали? Мин Сәгыйтьме? Мин Сәгыйть булып чыктым. Ә баба бабаймы?
Юк, бабай роле әлбәттә ул бик кызыклы минем өчен. Теге кызык процесс, мин аны булдыра алам микән, юк микән, үзеңне теге ниндидер зона комфорта дибез бит инде чыгара торган. Ә кайсы роль сезгә күбрәк ошый? Менә кайсы жанрдагы? Комедиямы, драма? Драма миңа яхшырак.
Ничә күрәсез? Кешене елатырга яратасыз? Үземдер еларга яратамдыр. Елатырга түгел, үзем үземнең күңел халәтем шундыйрактыр. Э, тормышта мин бик ачык кеше, мин елаганым юк э, тормышта. Елаганым юк тормышта дип инде әлбәттә кеше янында турында сүз бара. Ләкин айга ике тапкыр э, бикләнеп, әйбәтләп, бөтен бер нәрсә дә калдырмыйча елап алу минем расписаниедә. Хәтта бар, бар, көннәре.
Быел үтәдегезме? Быел, әйе, үтәдем. Яхшы.
Галочка куелды. Быелга булды, әйе.
Шулай ук театрда сезнең өстәмә эш белән шөгыльләнүегезне беләм. Сез подкастлар төшердегез бугай актерлар белән. Яки 10 10 җавап, 10 дөрес җавап тапшыру. 10 җавап, әйе. Ниндирәк формат ул? Ничегрәк булды бу эшегез? Ул менә сезнең белән без кебек, шулай һәрбер артистны мин чакырып, э, менә шул безгә бит инде телевидениега бару казанга каядыр бару бик ерак аның өчен көн сарыф итәргә кирәк шулай мин уйладым да без артистларны нишләп әле үзебез төшермибез үзебезне дип менә шулай э, шәхси тормышлары турында иҗатлары турында сөйләшеп утыру форматы иде ул мин э, артистларны һәрберсен ялгышмасам һәрберсен әйе чакырдым төшердек һәм э, ул эшнең ничектер минем өчен кызыгып бетте деймме соң ә, шулаймы ничә ничә чыгарылыш ясадыгыз Бер утыздан артыктыр. Утыз актер белән әңгәмә кордыгыз. Әйе, әйе, әйе. Һәм ничектер менә шулай гомумән һәрбер эшнең бит инде э, бу бит инде без конца дип әйтим инде вечно бара алмый бит инде шуңа күрә аның ничектер минем өчен кызыгы бер аны сез үз ихтыярыгыз белән үз теләгегез белән башкардыгыз үз теләгем белән менә чакырдым да шулай э, артистларны бер ике артистына әйтәм менә шулай мин тапшыру эшлим Киләсезме? Киләбез, диделәр. Шулай оператор белән сөйләшеп, вакытын үзем куя идем, үзем чакыра идем. Без кайдан карый алабыз бу тапшыруларны? Мин оска куермын. Бу инде узган тапшырулар бит инде, яңалары бит инде безнең юк. Кайсы челтәрдә чыга? Бу ВКонтакте.
ВКонтакте челтәрендә.
Мөмкин булса, мин оска сылтамасын куермын. Сез дә кереп карап чыгыгыз. Әйе, рәхмәт. Бу бик яхшы форсат теге татар телен өйрәнүчеләр өчен яки камилләштерергә теләүчеләр өчен. Ә, Әйе. Шул рәвешле ә, татар теле белән яхшырак тагын да кызыксынырга дип әйтим. Ә Менә мәсәлән, сез ә, китаплар язасыз икән, китаплар укыйсыз да Әйе. дип беләм. Күп, ә, Китап укырга вакыт бармы һәм нинди китап хәзерге вакытта татар телендәге китабын укырга киңәш Татар итер идегез телендәге. тамашачыга? Татар телендәге китапларны, беләсезме, э, хәзер инде без шундый заманга җиттек, ниндине укысагыз да ярый дия торган. Мгм. Татарча булсын гына дигән. Өзелеп укыган берәр китабыгыз бар? Өзелеп, өзелеп укыган, менә хәзер мин әйтсәм, әгәр дә мин татарча китап өзелеп, өзелеп укып ятам дип, мин инде э, алдарга мәҗбүр булачакмын. Бүгенге көндә уку турында әйтәсез бит инде, әйме? Бүгенге көндә мин укыйм э, Жанет Уолсның Замок из стекла дигән китабын, менә э, Татарча булмаган инде бу китап, әлбәттә. Искиткеч яхшы китап. Менә әгәр дә теләүчеләр булса, алыгыз, укыгыз. Хәтта менә кино караган кебек, менә аерыла алмыйча э, укыйм. Бик э, Ә татар әсәрләренә килгәндә, бәлки үзегезнең шигырь җыентыгын киңәш итәсез? Мин сезгә укырга үземнең Шигырьләр җыентыгымны тәкъдим итәм. Шә. Бүгенге көннең иң яхшы китабы. Менә әйттердем.
Иң яхшы. Сез канәгать булдыгыз? Әйе. Яхшы, бүген сезнең белән бик яхшы, кызыклы әңгәмә кырдык. Сез шундый күп кырлы шәхес икән, сезнең белән шулай якыннан танышмаган идем, белмәгән идем. Хәзер инде безнең тамашачыларыбыз да күбрәк белер дип ышанам. Безнең соңында кечкенә генә рубрика бар, Блиц дип атала. Мин сезгә сораулар бирәм, ике төрле җавап, шуны берсен сайлап аласыз. Сез җавабын да әйтәсез, әйме? Әйе, э, җавабын да әйтәм. Сез берсен сайлап әйтегез. Әзерме? Әйе. Яхшы.
Менә сәхнәдә сез күбрәк көчле хатыннарны уйныйсызмы, әллә назлы кәләшләрдәме? Кайсы якынрак сезгә? Кайсы абырсыз? Аңладым. Пьеса язганда кайсысын якын күрәсез? Тамашачыны көлдертә торган көлкеле диалоглар язумы, әллә геройның язмышыннан үксеп елатучы тормыш өзекләреме? Көлкеле.
Көлкеле диалоглар. ошый миңа алар тормышка ямь өсти әйе һәм алар миңа ничектер э, җиңелрәк бирелә аңладым
так иң куркынычы менә премьерада текстны онытумы әллә режиссер динар хөснетдиновтан шелтә алумы динар хөснетдиновтан шелтә алу ул бөтен әйберләрдән дә куркынычрак шундый куркыныч кеше мени ул но режиссер бит инде ул режиссерлар алар шундыйлар Аның исеме берничә тапкыр әйтелде безнең тапшыруда, аны да чакырырга кирәктер безнең кунак буларак. Әлбәттә, мин аңа сәлам әйтермен. Яхшы, яхшы.
Так. Ә менә нинди премия? Сез бит э, ике ел рәттән премия алдыгыз. Ел актеры 23-нче елда, 24-нче елда Рафаэль Хөснудинов, Рафаэль Тухватуллин премиясен алдыгыз. Э, менә Сезнең өчен кайсы премия мөһимрәк һәм күңелгә якынрак, актриса буларак уйнаган ролегез өченме, әллә драматург буларак язган әсәрегез өченме? Бу шундый сорау, хәзер мин тегесен дә, бусын да аерып әйтә алмыйм. Ләкин, ләкин шулай да ел актеры Премиясе ул минем бер еллык, ике еллык хезмәтем өчен генә түгел. Менә театрга килгәннән башлап, менә 2023 елга кадәр мин 11 елда килдем һәм 23 елда беренче тапкыр э, театрдан э, бердән бер премиямны алдым дип әйтәм инде, әйме? Һәм шуңа күрә бәлки э, ул миндә ниндидер күбрәк эмоцияләр тудыргандыр. Шуңа күрә. Ләкин Рафаэль Төхвәтуллин премиясе ул күпкә дәрәҗәлерәк Һәм бөегрәк, зуррак дип саныйм, статусы буенча. Икесе дә безнең өчен иң кадерле, матур премия. Әй. Шулай булып чык.
Ә ике вариантның берсен сайлагыз хәзер. Шүрәле уйнаргамы, әллә аның турында пьеса язаргамы? Пьеса язарга.
Үзгәртер идегезме классиканы? Шүрәлесен үзгәртмәс идем мин аны. Мин аны урманда итмәс идем, безнең арада итер идем. Димәк, реаль кешеләр арасында шүрәлеләр дә бар. Әлбәттә. Сезнең күргәнегез юкмыни?
Сүз уңаена мин шүрәле уйнаган бар. Чынлапмы? Әйе. Менә шундый бер бераз. Менә бит, ничек әйбәт, яхшы. Кызыклы рәвештә. Иң рәхмәтле тамашачы кем? Балалармы, олылармы? Балалардыр.
Самими.
Әгәр дә алар рәхмәтле булсалар, Алар рәхмәтле булуларын яшермиләр. Әгәр дә булсалар, килсәләр, күрсәләр, карасалар, э, эмоцияләрен яшермиләр дип әйтәм. Яхшы.
Менә Әлмәттә пьеса язганда сез илхамны кайдан аласыз? Нефть вышкасыннанмы, әллә якындагы табигать авыл күренешләреннәнме?
Якындагы табигать авыл күренешләреннән, ләкин Әлмәттән түгел. Әлмәт табигатеннән түгел, мин Әлмәттә табигатьләргә сокланып, авыллар буйлап йөрим дип үземне мактана алмыйм, алай әйтә алмыйм. Эш белән өй арасында гына Әлмәттә мин яшим, йөрим. Ләкин менә Туган яклар Мамадыш. Туган як, беләсезме, ләкин туган як иремнеке. Менә нишләптер ул шундый сәер хәл, Илсур туган авыл, авыл мине күбрәк илһамландыра. Кайсы авыл? Азнакай районының Чуар Абдул авылы. Кызык.
Ә репетициядә сез күбрәк партнерлар белән бәхәсләшәсезме? Яңадан әйтим әле. Репетициядә сез күбрәк партнерлар белән бәхәсләшәсезме, әллә үз-үзегез беләнме? Менә шундый четерекле моментлар турында әйткән идегез бит. Күбрәк партнерлар беләндер. Үзегез белән түгел. Башта. Башта бит гаепне кешедән эзлисең. Үзең гаебеңне күргәнче башта бит инде кешедән әйтәсең, аны әйт, син, синең аркаңда дип әйтәсең. Без бит эмоциягә бирелеп китә торган халык. Аннары тынычланасың да, үзеңнән эзли башлыйсың әкрен. Ә мин уйлаган идем, үзегез үз үзегез белән бәхәсләшәсез дип. Үз үзебез белән дә бәхәсләшәбез, әйтәм бит. Ансы иң мөһим артист үз үзе белән бәхәсләшергә тиеш. Әйе. Ише белән, үзе белән. Ә, менә шушы эмоцияләргә бирелеп китү моментында башта инде партнерлар белән бәхәсләшеп аласың тиз генә.
Мәсәлән, теге ир ат ролен уйнаганда әйтәс. Юк, Резидә, син алай уйнамыйсың. Ир ат роле бераз тавыш калынрак булырга тиеш. Менә монысы яхшы. Хәзер бит син ир ат булып киттең, хатын-кыз түгел.

Ләкин тормыш булгач бит төрле вакытлары була инде, гөлеп көлеп кенә дә йөрмисең. Икесе дә бәлки. Драмасы юк инде, мелодрама. Кайбер моментлары мелодрамадыр, кайбер моментлары комедия, комедиясы күбрәктер. Ансы безгә җитми, әлбәттә, безнең тормышта барысы да булса, теге баланс булса алтын урталык дип әйтик әлбәттә тормышыбыз кызыклы күп кырлы булыр сезнең кебек бүген безнең кунагыбыз күп кырлы талант ул язучы да ул актриса да ул киләчәк укытучы да ул әни кеше дә ул яхшы дус та ул бабай да ул куян да һәм башка төрле рольләрне башкаручы да бик зур рәхмәт сезгә әңгәмә өчен сезгә бүләкләремне тапшырсам бүләкләр дә бар Так, э, беренче чиратта мин әлбәттә актриса булгач, э, сезне э, үзем уйнаган спектакльгә чакырам, чакырасым килә. Бу 27 мартта булачак. Хыял йорты спектакленә чакыру билетлары. Шәп. Мин сезне көтеп калам, дусларыгыз белән, коллегаларыгыз белән бәлки, белмим, үзегез карарсыз. Сезгә. Һәм мысы кечкенә генә мин шундый балалар ашарга бик нык яратам.